I tēnei ata. Kua tae mai ahau ki Te Whanganui-ā-Tara, te upoko o te ika, nā te mea koinei te rā tuatahi o te Wiki o te Reo Māori 2025. Ka mutu, koinei te wāhi i kawea mai ai te pētihana reo Māori e 53 tau ki muri, ana, ka āta whakatakotoria ki mua i te aroaro o te whare e tū nei. Toru tau i muri iho, ka tū ko te Wiki o te Reo Māori. Te 14 o Hepetema e hoa mā. Tēnei rā tonu nei, koinei te rā

with a mana, with a tongue, with a heritage, with an identity. And you know we will all be the better for it. I te taenga mai o te pētihana reo Māori ki konei ki te whare pāremata i te manawa kiore te reo Māori. Engari nā taua pētihana ka tūmata te ahi o te whakarauora i te reo. Ana, ka whānau mai, ko te kōhanga reo, ko ngā reo irirangi Māori o te motu, ko te Kura Kaupapa Māori, ko te Wharekura, ko Whakaata Māori, ko Te Taura Whiri i te Reo Māori, tae noa ake rā ki te Wiki o te Reo Māori. Neke atu i te 30,000 tāngata i waitohu i te pētihana mō te reo Māori. Engari inā te kōrero a Tā James Hēnare tēnei te whakahāngaitia atu ki tō tātou reo, E tōku reo Māori, kua tawhiti rawa tō haere mai kia kaua e haere tonu. Engari ko te pātai iri ana ki runga tonu i tō tātou reo, he aha te oranga mō tō tātou reo ināianei, he aha kei tua mō tō tātou reo i raro i ngā momo kāwanatanga o te wā? Koinei ngā pātai e iri tonu nei ki runga i tō tātou reo.

The Ministry of Education announced it will remove most Māori words from new early reading books and scale back others already in schools. The name of this country in all the documents in the membership of the United Nations is New Zealand. Hoi anō rā e te iwi, ka taea pea te kī, he nui ngā piki me ngā heke i roto i ngā tau nei e pā ana ki tō tātou reo, me te aha kua whawhai tātou mō te oranga o tō tātou reo i ngā huarahi, i ngā kauhanga o te Whare Pāremata, i ngā kura, I roto i ō tātou hapori, i hea ake, i hea ake, ana kua whakapau kaha tātou kia ora tonu tō tātou reo. Engari 50 tau, te wiki o te reo Māori i tēnei tau, pēhea nei te ora o te reo ināianei, āe rānei, kua whai hua ngā whawhai i roto i ngā tau. Ko tētahi tokorua, kua roa nei e pakanga ana, e whawhai ana mō tō tātou reo, ko te toihau o Te Taura Whiri Te Reo Māori, Ahorangi Rawinia Higgins rāua ko Tā Tere McLeod, Mātanga Reo o Ngāti Kahungunu. Ka mutu he hoa Mau roa nōku. E mihi ana ki a kōrua, tēnā kōrua. Tēnā koe. Tēnā koe.
I nā te kōrero, kua tawhiti e toku reo Māori, kua tawhiti tō haere mai kia kaua e haere tonu. E te Ahorangi, e te hoa, Rawinia, ki ō whakaaro, pēhea te whanaketanga o te reo i roto i ngā tau rima tekau nei, otirā o te kaupapa o Te Wiki o te Reo Māori i roto i ēnei tau rima tekau nei? Oh, tēnā koe, otirā tēnā tātou i tēnei o ngā wā e whakanui ana i tō tātou reo. Ahakoa rima tekau tau mō te Wiki o te Reo Māori, me kī pēnei kei te kite atu i ngā hua kua puta i roto i aua rima tekau tau. He nui ngā tāngata ka tohe Ka komekome mō te wiki kotahi e whakanui ana i tō tātou reo me ia rā, me ia te tau me whakanui te reo. Hoi anō, ki au nei, ko te āhua o te wiki o te reo Māori mō te hunga kātahi anō nei ka aro mai ki tō tātou reo. mō te hunga kei te nanao atu i te ātaahua o tō tātou reo, nō reira, ka wātea rātou ki te whakamahi, hē mai, tika mai i roto i tēnei wiki. Nō reira, ka mihi au ki te kaupapa o Te Wiki o Te Reo i tīmata i roto i ngā mahi a Ngā Tamatoa me te Reo Māori Society i muri iho i te petihana mō te reo Māori, ā, nō reira, kei te kite atu i ngā hua i roto, ā, i ngā hapori, te papori whānui. Maha ngā hua kua puta ake nei rā, tā Tere kōrero te ahorangi nei ana mō te Pētihana Reo Māori. Tēnei rā tonu nei, te 14 o Hepetema, ka whakatakotoria taua Pētihana ki mua i te aroaro o te Whare Pāremata. Toru tau i muri iho, ko te Wiki o te Reo Māori, ā, nāwai, nāwai, ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa, ko Ngā Reo i Rerangi, Ko te aha atu, ko te aha atu. Ki ō whakaaro kei te whai hua tonu ērā momo kaupapa me tīmata rānei tātou ki te waihanga kaupapa hou e whanake tonu ai tō tātou reo ki tōna oranga mutunga kore.
Tuatahi rā kia ora tātou i tō tātou reo. Ka pai ēnei kōrero, tātou e whakanui nei te reo. Mehemea ka titiro ki te 50 tau kua mahue ake nei, e hia nei ngā kaupapa kua puta i roto i tērā wā, ka mutu i te rima tau kua mahue ake nei. Arā, ko ngā kiriata nei pēnei te Kīngi Raiona kua whakamāoritia, ko Moana kua whakamāoringia, ko te Frozen rā. Ko ngā waiata reo Māori, kua tino tipu te puna waiata reo Māori, he nui ngā mea o Aotearoa nei kua tahuri ki te reo. Ahakoa huri koe ki hea, e reo rua ana ngā tohu. Ahakoa te papai o wēnā kaupapa katoa, ko wētahi kaupapa kua roa e haere ana, titiro au ki ngā kure reo me ēnā momo kaupapa, engari ahakoa te pai o nā mea kua tutuki, ki aua nei, me ū tonu tātou, me whakaaro auaha tonu tātou, āe rānei kua tae te reo ki tētahi taumata haumaru, ā, kei te pari tonu o te, rānei o te rua. Ā, nō reira, ki a au nei, ahakoa te papai o wā tātou nā mahi i tēnei rima tekau tau, he nui tonu nā mahi kei muri i te aroaro, nō te mea, ko te nuinga o tō tātou iwi Māori, kāore nui i tahuri ki te ako i te reo. Ina koira pea te, tētahi o ngā tino koromaki, tētahi o ngā tino whāinga ki au nei, i roto i te kauhau a te Kuini i tōna koroneihana tuatahi i tērā wiki rā, i te mea, ko ia tētahi o ngā raukura o te kōhanga reo, o te kura kaupapa, ā, ka tū ia ki te kauhau, ana, ko tana kauhau i roto katoa i te reo Māori. Ana, i a ia e kōrero ana, ka kī ia, kia tino rangatiratanga-tia e tātou, tō tātou reo, ki ō whakaaro, he aha te tikanga o tēnā kōrero, e Te Ahorangi? Ā, ki au nei, i au e whakarongo ana, ka tino mihi au ki, ki tana kauhau. Ā, he ātaahua, ā, nā te mea i roto i te reo, engari he ātaahua te whakaaro, ngā whakaaro i roto i, i tana kauhau. Ka mutu, Kia tīkina ake tērā kōrero ka whakaaro ake au, āe, kei te tika tāna. Ā, kei te kōrero ia me mātāmua te reo Māori ki tō tātou iwi. Kia kaua e mataku, kia kōrero tō tātou reo. Kua roa e kauhau nei e tērā o aku koroua e Koro Tīmoti, ā, mā te kōrero ka, you know, Ka kite te tangata he Māori koe, kaua e waiho mā te wiki anake, engari ia rā me kōrero whakamahi i te reo. Nā Kene pea he kōrero tērā i whakaoreore i ō tātou rangatahi, nē rā, nā te mea ko te Kuini nei he rangatahi, ā, e kōrero Māori ana ia ki te hunga rangatahi, Kua whakatauiritia e te Kuini tēnei mea te aroha me te ū ki te reo, ki te titiro ki tana rā Koroneihana kore rawa he kupu Pākehā kotahi. Nē, reo Māori katoa, mai ngā mihimihi ki ngā karakia ki tāna anō kauhau i, i ū ia ki te reo. Ka mutu nāku anō tāku whakamāoritanga i ana kōrero, ki a au ko te tino kōrero i puta nei ai e kīia nei ia, e Māori nei au, nā taku kōrero Māori. Nē, ehara i te mea e kīia ana ai a. E Māori ai koe me kōrero Māori, kāo, e kī ana ia, Ko taku kōrero Māori, koirā te tohu o taku Māoritanga. Engari, e, ka nui te hari o taku ngākau, kua tū nei te Kuini, te Ariki Nui, kua puta i a ia tāna kupu mātāmua he mea nui ki a ia te reo. Nō reira, ko tā tātou, whakarongo i tō tātou Ariki, kāore i kō atu ki a au, nāna tētahi kauhau mutunga mai o te, o te ataahua. Ko te tino rangatiratanga o te reo, kei roto i tō Kōrero me tō whakamahi, engari e whakatauirangia nei e ia. Ka pai, ka pai tēnā kōrero hei whakakapi ake i tēnei wāhanga tuatahi o tā tātou wānanga i tō tātou reo. Engari, e mārama ana tātou, ko tēnei kāwanatanga kāore e rata ana ki tō tātou reo. Koirā pea te kaupapa he āta wetewete, he āta whiriwhiri mā tātou ka hoki mai ana tātou i ngā whakatairanga. Nō reira te iwi, kia mau tonu mai rā koutou, he kōrero anō kei te haere ake e pā ana ki tō tātou reo, ōna piki, ōna heke, Ngā whakamātautau kei mua i a ia anei ka wānangahia a ko ake nei. He te iwi nau mai hoki mai anō ki a marae i tēnei rā te 14 o Hepetema he rā tino nui taioreore tēnei mō tō tātou reo ko ia tēnei ko te rā I haria atu ai te Petihana mō te Reo Māori ki mua i te aroaro o te Whare Pāremata i te tau 1972. Kei konei mātou ko Ahorangi Rawinia Higgins, ko Tākuta Tā Tere McLeod e wānanga ana i ngā kōiriiri me ngā kōnekeneke o tō tātou reo i tēnei wā nei. Mihi tonu ana ki a kōrua. I te kōrero au ki a kōrua i mua tata ake nei mō tā te Kāwanatanga tāmi i te reo, mō tā te Kāwanatanga patu i te reo, arā, ko te ahu o te reo kua kore, Ā, ko te raweke i te reo i runga i ngā uru whenua, ērā momo kaupapa katoa a tēnei kāwanatanga, hei whakauara kore i tō tātou reo. Pēhea nei te pānga o ēnei momo whakatau a te kāwanatanga ki ngā whakaaro, ki ngā waiaro e pā ana ki tō tātou reo? Rawinia, ki o whakaaro mā te mahi a tēnei kāwanatanga ka heke haere ngā whakaaro o te marea, ngā waioro rānei o te marea ki tō tātou reo? Well, ka whakaaro ake koe ka pērā, engari kua kite atu i roto i wā mātou rangahau, i ngā tatauranga kei te piki tonu te waioro o te papori whānui ki tō tātou reo Māori. Nō reira, ahakoa ngā whakawhiu, ki tō tātou reo, kei te kite atu i te, i, i a Ngāi Aotearoa e kī ana kei te kite i te hua o te reo Māori. Nō reira, ka mihi au ki, ki tō tātou whenua, tuatahi. Tuarua, Ahakoa wērā whakawhiu, nei mātou o Te Taura Whiri e āki nei i te kāwanatanga ki te whakatakoto i ētahi wā he kupu hei āwhina, i ētahi wā he āki i a rātou, kāre i te pai mō te pae tawhiti o te reo. Nō reira, E, he nui ake o aku tuhinga i roto i enei, Tēnā koe. i tēnei tau, Tēnā koe. tata nei, ā, hei, hei whakautu i ētahi o aua whakawhiu, ā, whakawhiunga a, a te Kāwanatanga. Nā reira, tātere mai rānō i te whakatūtanga mai o tēnei Kāwanatanga, kua kaha rātou ki te tapatapahi, ā, i te pūtea ki ngā kaupapa reo. Āe rānei, me whirinaki tonu tātou ki te Kāwanatanga hei oranga mō tātou i roto i tā tātou whai kia ora i a tātou te reo Māori? Me whakarere rānei te Kāwanatanga kia riro ai mā tātou anō ā tātou kaupapa whakarauora reo e whakahaere?
Kua rite te reo ki te whutupāoro, E whanawhanahia nei, e whanawhanahia nei, nē. Anā, ko te Kāwanatanga e kī ana, kua kore he moni tautoko i te reo, kua hoki ki ngā iwi. Ko ngā iwi e kī ana, kāo, mā te Kāwana, nā te Kāwanatanga i tango te reo, mā rātou anō te reo e whakahoki. Nō reira, ko tāku kupu ki te iwi Māori, nē, e kōrero nei tātou mō te mana motuhake. I tangi nui tātou i roto i ā tātou kerēme, i te rironga o te reo. I tangi nui tātou, i mōmona ake ai ngā whakataunga. Nō reira, mehemea kāre ngā iwi e kaha ana ki te whakapau herengi ki te reo, mā wai ngā kaupapa reo e hiki ake, e hāpai ake ki runga? E kōrero nei tātou mō te kotahitanga, mō te mana motuhake. Kua mutu te tautoko a te kāwanatanga, kei te mōhio tātou. Engari he nui ngā kaupapa, kua tata te nehua nā te kore i tautokona e ngā iwi me ētahi atu whakahaere. Nō reira, ko tāku kupu te iwi Māori, mā wai te reo e hāpai ki runga? Māna, me hoki tātou ki tōna tūturutanga, haria mai he pereti, kapu tī, he rima, he rima tāra tā tērā, tā tērā, kua wānanga tātou i runga i ō tātou marae. Engari, te kotahitanga e kōrero nei tātou, kia kotahi ō tātou whakaaro ki te reo. Ehara i te mea e kī ana au me rite ō tātou whakaaro katoa, kāo. Engari kia kotahi te whai kia mau tonu te reo. Ki te kore, mā wai kē e hāpai? Pea o whakaaro e te Ahorangi, e te Toihau o Te Taura Whiri, he tari kāwanatanga tēnei, whirinaki ana ki te kāwanatanga, ki te pūtea a te kāwanatanga. Āe rānei, ko te kāwanatanga tonu te mana pou, te puna o te ora mō te reo Māori. Wā, i roto i te ture, i te wā i panonihia te ture, i whawhati he wāhi ki te taraiti o te whare mā Te Mātāwai e ārahi, e tiaki, ka mutu ko, ka noho ko te iwi Māori te kaitiaki o te, o te reo. Ko te wāhi ki te taranui o te whare, he ārahi i ngā tari kāwanatanga, pēhea tō rātou tautoko mai i te reo Māori. Nō reira, ehara i te mea He oranga, koinei, koinei anake te oranga o, o, mō te taha ki ngā tahua pūtea. Engari he wāhi tō ia taha o te whare. Nō reira, i ētahi wā, kei te taukumekume ngā wāhanga o te whare, ānō nei mā rātou anake tēnā wāhanga, ā, ka mutu, i te mutunga iho, ka kore pea e eke ki ō tātou hiahia ā, i te mutunga iho. Nō reira, he tika tā tā tere, ā, kōrero e, e kōrero ana te iwi Māori mō te, ka noho hei kaitiaki mō tō tātou reo, nō reira, ā, kaua e tukuna mā te Kāwanatanga tō tātou kaitiakitanga e utu, ā, mā tātou anō e whakapau wera ki tērā taha, engari, āe, he wāhi anō tō te Kāwanatanga ki te, ā, tiaki i te wāhanga ki te papori, ā, ki wērā o ngā āhuatanga kia tahuri mai te papori whānui ki te hua o tō tātou reo. E whakamomori ana mātou kia mau tonu te reo i roto i ō tātou iwi maha. Kei te kimi rākau whakamarumaru mātou, anei, kua huri tuara mai te kāwanatanga, he aha tā ngā iwi? He aha tā ngā iwi? e mau tonu ai te reo, ngā kaupapa whakarauora i te reo, kei te mōhio e warea ana koutou ki ngā take nui, ahakoa huri ki hea he kariri e rere mai ana, nē, he matā, kei te mōhio anō au. Engari e ngā iwi, tukuna he huruhuru ki te hunga mā rātou te reo e pakanga i roto i a koutou, e whiwhi mahi ai rātou, kei te mōhio au kāore i te hoki mai he hua ā-moni nei, engari ko te hua nui ko te mau o te reo Koira tō tātou ahureitanga, koira tō tātou motuhaketanga. Nō reira, e ngā iwi, ki te kore koutou e tautoko i tērā hunga, i te hunga e whakamomori ana ki te reo, mā wai kē. Te kawe tātou i ō tātou whakaaro ki tāwāhi, i reira koe i ngā wiki tata nei e kauhau ana mō te reo Māori, me te aha, kei te tino uara rātou o tāwāhi i tō tātou reo. Nō reira, he aha ia nei te take? E mīharo ana ki a rātou o tāwāhi, hoki rawa mai ki te kāinga o te reo, ki te wāhi i tipu ai te reo, ki te wāhi e tangata whenua nei tō tātou reo, kāre uaratia ana. Kei te kite rātou i te hua, kei te kite rātou i te, i te, i ngā reanga, ā, kua whakahokia te reo, ā, ki roto i ngā whānau. Nō reira, kei te kimi oranga rātou, ā, ka, ka. Tiro, tiro ake i te ao whānui, ka kite atu, arā, i tētahi whenua iti noa nei, kei te kōrero i tō rātou reo taketake. Nō reira, āinei kei te hiahia rātou ki te kimi oranga mō tō rātou ake iwi. Koinā i whakatairanga tō tātou iwi i runga anō i tō rātou kite Kite rātou i ngā momo pēnei i a Hana Rāwhiti. Tino mīharo ki a rātou taua kōtiro, me tō rātou mōhio i pakeke mai tērā kōtiro me tana reo. Koina te mātāmua, kei te kite atu e whakatinana ana i ngā wawata o ngā mātua tīpuna. Nō reira, tērā momo, nā momo te kōhanga reo. Ko ētahi, he nui ngā mea kei te Ā, whakawhiti mai, ā, ki tētahi hui nui ka tū ki Tāmaki, ā, ki te tūtaki i ngā mea o te kōhanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Ā, ērā momo kei te, kei te whai oranga rātou. Engari he pai te kite, arā wētahi atu e, e whakaaro ana kei te tika ngā mahi a ngā Māori.
Ka mutu e kōrero ana koe mō, mō Hana Rāwhiti, tērā momo. Tupu ake i ngā kōhanga reo i tipu ake ana ko te reo Māori e karapoti ana i a rātou. Engari tātou e noho tahi nei, tātou he, he reo rua te reo Māori ki a tātou. He mea ako te reo rua. Nō reira, he aha te wāhi ki te hunga reo i ako i te reo hei reo tuarua, tātere i roto i ngā kaupapa whakatairanga i te reo, whakarauora i te reo, ka mutu, Taku tino pātai ki a koe, e whirinaki ana tātou ki tēnei kōrero ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, me pēhea te tangata, ā, ko te reo Māori he reo tuarua ki a ia, e whakatinana ai, e whakatutuki ai i ngā mātāpono o tērā kōrero kia tika, kia rere, kia Māori? He rawe, he rawe wērā, nē, hei whakamaunga kanohi, hei whāinga mā te, mā te tangata ako i te reo. Engari, me pēhea, e, e, me pēhea e tika katoa ai tō, tō reo, kātahi anō, kātahi ka rere tō reo, nē? Ko te tangata kā tatari kia tino tika katoa tana reo, kātahi anō ka tīmata ki te kōrero Māori. He, he aha te, te otinga o tērā momo ara? Engari i te hunga e ako ana i te reo, he ara mutunga kore, nē? Nō, nō te mea i ētahi wā ko nā mea kua ako nei koe e tika ana, e hē, e hē ake ana ki tēnā kaiako. Ko te rere o te reo, ko te mataku ki te kōrero, nē? Ko te tēnei mea te reo kia Māori, me pēhea e Māori ai te reo mehemea kāre ō kaumātua, mēnā kāre ō hapori reo Māori, ā, ā, ka mutu, mā wai e whakatau koe nei te Māoritanga o te reo. Nē, ka whakaaro ki ētahi rerenga pēnei i te ka kite, i ahu mai i te whakaaro Pākehā, engari kua horapa, kua tangata whenua te ka kite, e kore e taea te, te turaki tērā rerenga. Nō reira, ko tāku e kī nei, ka kite koe, te reo kia Māori, ko te mea nui ki a au, kia mau te mauri o te reo tōna tapu, engari kia mau ngā tikanga i muri i ō kupu. Koirā ki a au te Māoritanga o te reo. Nō te mea ko te reo e kōrero nei tātou, he rerekē, i ō tātou kaiako. Ki konā tātou whakamomori ai kia rite ō tātou reo ki ō rātou, e kore e tutuki. Pēnei i ō tātou reo Pākehā. Ko ō tātou reo Pākehā, mutunga mai o te hē i ētahi wā. I rīria mai au e Tīmoti te wiki ko Mahu ake nei, less versus fewer, ā, ka whakatika mai taku reo me taku whakaaro, hei aha māku, ko te mea nui kei te kōrero Pākehā. Engari kia hē te reo Māori o tētahi, ā, kua tarapeke tātou ki runga ki te whakatikatika. Engari ko tāku, kia mau tātou Kia pai, tiaki i a koe. Manaaki i a tātou anō. Tēnā koe i tēnā whakautu. Nō reira, ā, 50 tau te pakeke o te wiki o te reo Māori ināianei. He aho wawata mō te wiki o te reo Māori hei ngā tau 50 e tū mai nei, tā tere. Kei te mōhio au ka huri anō te reo, Ka whanake i te reo, ka tipu te reo. Kāore ōku nā māharahara ki tērā. Engari, ko taku tino wawata ki te reo, otirā te iwi Māori, kei te mau tonu ō tātou mātāpono. Na, nō te mea, ki te kore e, ki te kore he mātāpono, me pēhea rā te tikanga? Ko te tikanga tēnei, e, ko, ka whakamoea ki te mātāpono. Koira taku tino tūmanako ki te iwi Māori, Kia, kia rerekē tonu tātou nā ō tātou mātāpono. Tēnā koe.
Tēnā koe i tēnā kōrero. Te Toihau o Te Taura Whiri i te Reo Māori, te rōpū e kōkiri ana i Te Wiki o te Reo Māori i tēnei tana huritau, huringa tau rānei 50. He ao wawata mō tēnei kaupapa Hai te rima tekau tau e tū mai nei. Ko tātou tonu pea kei te poari a taua wā. Kua panangia mai mātou i ō mātou tūru wīra. Kua ware e te moe. Me te mahara ake. Maumahara ki te pātai a te manahau rima tekau tau ki muri nei, pā ana ki tēnei kaupapa. Kei te maumahara. Ēnei hea o wawata. A koe pea ka ora i te rima tekau tau engari anō māua. Ko koe te mea rangatahi o tātou katoa e noho nei engari āe. Ā, Wōku ake, ko taku tino manako ka matomato te tipu mai o ngā pā harakeke reo Māori i roto i ngā whāwhārua, i ngā kokoru katoa o tēnei whenua. Māori mai, Pākehā mai, wai ake nei, kia mātāmua ko te reo Māori ki tēnei whenua. Hei tohu o tō tātou tuakiritanga, hei. hei wānana mā te hunga kei ngā Tiriti, kei roto i te Whare Pāremata, kei ngā kura, ā, ki hea rānei, kōrero Māori ai tō tātou whenua. E te tai ki ngā para, e te whakaawe ka para, te toihau, te tākuta, tēnā kōrua. Kia ora rawa atu. Wai nō rā e te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, he pūrongo kei te haere ake, he pānui ki tētahi pukapuka E hāngai pū ana ki ngā pūoro Māori kua tuhia katoatia ki tō tātou reo Māori, koia te kaupapa hei mātakitaki mā tātou hei muri ake i ngā whakatairanga. Hoki mai anō ki a Marae tēnei a te iwi, nā, E mārama ana tātou ko tētahi o ngā mahi a te Kāwanatanga he tango ake i te reo Māori, ngā kupu Māori, ngā pukapuka mā ngā tamariki. Kātahi anō ka puta he pukapuka hou e hāngai pū ana ki ngā taonga puoro nā Elizabeth Gray i tuhi, kei roto katoa hoki i tō tātou reo kāmehameha, tō tātou reo rangatira. Anei te pūrongo a Te Rauhiringa Brown.
Ko te reo waiwaiā nō ngā atua kia tō ki te tangata hei puoro. Koia hoki ngā kōrero i tōia mai e Liz Gray ki tāna pukapuka hou, Hinerau Katauri me Te Ara Puoro.
E whitu ngā atua e tākoha atu i tētahi taonga kia whai i te reo, whai i te reo o Hineraukatauri. Ā, ko tētahi whārangi e hanga pū ana ki a Rūaumoko. Nā, ka haere a Hineraukatauri ki a Rūaumoko, ka pātaia, ā, Rūaumoko, Rūaumoko e! Ru, E. He aha hai tā koha mai ki ahau e? Pao, pao, pao, te pūmanawa e, ka kapa nei te taki. Mōu, Hinerau Katauri? Mā te tuhi, pēnei te rotarota, pēnei te waiata, ā, ka tuhi i ngā rerenga kia mau Kia mau pai ngā tamariki Māori i ngā kōrero tuku iho.
He pukapuka auaha tēnei e pā ana ki te whakapapa o Hinerau-Katauri, ā, ka whakawhiwhia ki te tohu kura pounamu me te tohu whakaahuatanga ki Ngā Tohu Pukapuka o Aotearoa, nā Rehua Wilson ngā pikitia. I mōhio koutou ka eke pea ki tēnei taumata? Kāo! Ko tā mātou he, he whakaora i te reo Māori me ngā taonga pūoro ki ngā whare. Inei a, he, he, I think he, he kīnaki, he whakaniko kē tēnei um, ki, a, ki a Haumanu. Rehua e, rehua e. Tēnā koe i whakakupu, i whakatīnana, i whakaniko, i whakaātaahua i aku kupu e. Tēnā rawa atu koutou katoa e. Eng ko te te whārangi whakamutunga. I te mea e haere haere huri rau na Hinerae Katauri ki nga atua hei kua kua ngaro taku reo he aha Hei tā Koha mai ki ahau kia whai anō ai taku reo, i te otinga o te pukapuka kua whai reo ia. Ka pātaia ki a Hine Raukatauri he aha ō taonga e takoha atu ki a mātou te ira tangata. Eng ko tāna whakautu he reo waiwai ā nō ngā atua e kua tō ki te tangata hei pūoro e.
Tino cool ne. Tino cool, tino cool rawa atu. Kua neke atu i te 18 tau a Liz e whakatangitangi ana i ngā taonga puoro. Hai tāna, ehara tana toa i te toa taki tahi nā te taki tini o te kohinga o Haumanu ia i taurima i roto i a rātou mahi whakarauora i te reo a Hineraukatauri. I tākoha mai ēnei taonga tuku iho e e Rangiiria Hedley. She was my kaiako, my aunty, my mama and she had this most amazing wealth of knowledge on taonga puoro me te tikanga and I was drawn to that mahi because it was whakapapa. Ko taku mahi, he he whāngai i ngā taonga tuku iho ki kia rongo whānui marika ai aku mokopuna e heke mai nei. Ā, mō Haumanu ake, I think he ōrite, he ōrite tō tō māua ko Haumanu whakaaro, hiahia, wawata, moemoeā, um, kia kaua he moemoeā. Yeah. Kia rongo whānuitia te katoa. I tīmata tā tātou hōtaka i te ata nei i mua i te aroaro o te Whare Pāremata, ināianei kei roto au i te whare e manaaki ana i te pētihana mō te reo Māori, arā, Te Puna Mātauranga o Aotearoa. Ka mihi te ngākau ki te hunga i kōkiri i te pētihana, i waitohu i te pētihana, i te mea nā rātou Te hīkoi whakarauora i tō tātou reo i tīmata. E ora ai tō tātou reo ki anamata, ki āpōpō, hai mārika, engari me whakapono nui tātou he hua kei roto i tō tātou reo.
Ko te reo te take.